An Explikatioune vum Procureur ass et och net ëm déi politesch oder ëm déi perséinlech Meenung vum Här Oswald gaangen, mee ganz einfach ëm d'Rechtsprechung. D'Geriichter hu sech schonn e puer Mol an aller Kloerheet tranchéiert, dass, wéi gesot, déi einfach Heescherei säit 2008 net méi strofbar ass, an esouguer d'Policeautoritéiten hu gëschter an där Jointe, déi mer hei haten, vun der Kommissioun eng Kéier ganz kloer gesot, datt et fir si och kee Bestanddeel vum Schriftenakt ass. Wann een dat elo net, wann een dat elo politesch net richteg fënnt oder, Zitat Madame Polfer, d'Geriichter hei donieft leien, da muss een de Code pénal per Gesetz änneren. D'Madame Polfer an hirer Fonctioun als Deputéiert hätt jo kënnen esou Propose maachen, d'ailleurs huet se nach ëmmer d'Méiglechkeet, esou Proposen ze maachen, mee si zitt et vir, de Code pénal einfach selwer ëmzeinterpretéieren. Wann d'Madamm Polfer an eng Vitesskontroll an enger Vitesskontroll ugehale gëtt, an herno dem Riichter, dee virgefuer huet, jeeweils ze séier gefuer ass, géif si dann och soen, oh, ech hunn hei elo eng aner Interpretatioun vum Code de la route, dat deet einfach net erwee. Et kann ee mol mat engem Uerteel. Hie soll soen, net zefridde sinn, kann ee soen, dat Uerteel geet mer elo vläicht ze wäit oder geet mer net wäit genuch. Mee wat ee sécher net ka maachen, ass sech einfach driwwer ewechsetzen. An dat ass de Punkt, dat ass déi Kritik, fir wat mir eis zu véier hei zesumme fonnt hunn. Dat ass de Punkt, dee mer ganz staark kritiséieren, well hei eebe Prinzippie vum Rechtsstaat a Fro gestallt sinn. Et gëtt sech erwaart, datt d'Biergerinnen a d'Bierger sech un d'Riichter halen, datt se se respektéieren. Dann ass et evident, datt och d'Politikerinnen a Politiker mam gudde Beispill virginn an net einfach, esou wéi d'Madamm Polfer et seet, et gëtt ëmmer Sputt fir Interpretatiounen. Eng kloer Rechtspriechung, ganz oppen an. D'Angeléiert net ze respektéieren ass eng riicht an d'Gesiit fir eis Geriichter, et ass e flagrante Mépris virun de Justizautoritéiten, et ass eng Respektlosegkeet, et ass eng Frechheet. An awer gesäit d'Justizministesch hei keen Handlungsbedarf, dat huet se gëschter nach eng Kéier ganz kloer confirméiert. Si gesäit hei keen Handlungsbedarf bei esou flagranten Divergenzen, déi mer elo hei virzefannen hunn, direkt aktiv ze ginn. Si huet ganz kloer gesot, fir si ass elo keng Prioritéit, hir Aufgab wär et elo emol de Koalitiounsprogramm ëmzesetzen. De Punkt ass awer, wat d'Heescheverbuet betrëfft, si mer am Moment an enger Saakgaass. An et wär einfach gewiescht fir den Här Gloden, hei aneschters kënne virzegoen. Een hätt nämlech einfach kéint d'Geriichtsuerteel vum Verwaltungsgeriicht ofwaarden. Der wësst, datt d'Stad Lëtzebuerg meng Decisioun deemools vum Refus vum Artikel 42 ugefecht huet. Hien hätt einfach kéinten hei d'Geriichtsuerteel ofwaarden, do hätt mer nämlech eng ganz kloer Rechtssécherheet gehat, amplaz datt hien hei der Roll vum Riichter virgegraff huet, Hei war e bësse méi Bescheidenheet ugebrëcht gewiescht an net einfach rengen, blangen Aktivismus. An deem Kontext wëll ech nach eng Kéier drop hiweisen, dass mer d'Cellule scientifique vun der Chamber beoptraagt hunn, sech mat dësem Dossier och auserneenzesetzen, haaptsächlech ze préiwen, ob dës Dispositiounen net anticonstitutionnel sinn, respektiv brauch hiert Reglement eng legal Basis, wou mer der Meenung sinn, dass se net hunn. An dofir ass et och wichteg, dass déi Aarbechten hei vun der Cellule scientifique vun der Chamber an deem Kontext kënne weidergefouert ginn. Dat Ganzt, dat Ganzt ass eigentlech och manner ze verstoen, wann ee bedenkt, datt esouwuel den Här Gloden wéi d'Madame Polfer an och d'Madame Margue Droit studéiert hunn. Jo, mir kennen alleguerten de Sproch, Dräi Juristen, véier Meenungen. De Punkt ass awer, wann en Uerteel rechtskräfteg ass, dann ass et rechtskräfteg. An ech widderhuelen, d'Gerichter hunn hei tranchéiert, d'Gerichter hu geschwat an si hunn och domadder ganz kloer fir Kloerheet gesuergt. D'Justice ka just fonctionnéieren, wa se respektéiert gëtt, well soss hu mer ganz séier kee Rechtsstaat méi. A genau dat ass déi Kritik, déi mer och hei zu Féier uféieren, well firwat ass esou e Verhale vun dëse Politikerinnen a Politiker esou geféierlech, wat sinn d'Konsequenzen, déi erëm drënner stiechen, wéi en Impakt huet dat op eis Gesellschaft? Als éischt Aktioun ënnergrueft déi nei Regierung de Staat a seng Institutiounen. Dat ass d'Dier opgemaach fir e ganz geféierleche Prozess, a speziell fir déi Kräften an déi Parteien, déi éischter um rietse Bord ugesidelt sinn. Si ginn deene Wanderzeechen, déi permanent eis Institutiounen, eis Demokratie, eis Rechtsprinzipien, eis Gesellschaftsmodeller a Fro stellen. Dëst gëtt Mësstrauen an d'Geriichter, et gëtt Mësstrauen an d'Regierung, et gëtt Mësstrauen an d'Politik. A mir mussen net wierklech wäit iwwert d'Grenz vu Lëtzebuerg kucke goen, fir ze gesinn, wéi séier eng ganz geféierlech Dynamik, Sou kann entfacht ginn a kann ausgeléist ginn, och wa mat der Polver den Här Gloden dat sécherlech mol net beabsichtegen. Trotzdem ass dat eng ganz geféierlech Dynamik, déi hei entsteet, an dorobber wëlle mer och ganz kloer hiweisen. Wat wär elo de proppere politesche Wee fir hei aus der Sak aus? Bah, entweder si respektéieren d'Gesetzgebung a zéien d'Decisioun respektiv d'Reglement zeréck,

Gesellschaft säit Wochen. Et gëtt säit Wochen gëtt polariséiert, et gëtt vill doriwwer diskutéiert a ganz vill Meenunge kommen ëmmer a rëmmer vir. An dofir soe mär eng Kéier ganz kloer, Et geet elo duer a mär froen eis, Wou ass de Premier an där ganzer Geschicht? Mär verlaangen, datt mëttlerweil mat all deem, wat um Dësch läit, mat all deem, wat gewosst ass, datt de Premier hei endlech Stellung hëlt a Faarf bekennt. Déi vogelsch Haustaktik vum Här Frieden, déi fonctionnéiert net a virun allem akzeptéiere mer se net weiderhin. Oder etwa steet den neie Luc och fir en neit Verständnis vum Rechtsstaat? Ass dat vläicht den neien Ëmgang vun der Regierung mat de Geriichter? Mee virun allem interesséiert eis, Wat seet eigentlech de fréiere Justizminister Luc Frieden zu all deem, wou mer d'Haut hei virfannen? De Luc Frieden gesäit sech jo gären als Chef vun der Regierung. Dat huet hie schonn e puermol gesot. Och am Wahlkampf huet en ëmmer erëm drop higewisen, datt heen de Mann wär, dee mat der Fauscht op den Dësch leet. Bah, fir eis ass elo de Moment, fir definitiv mat der Fauscht op den Dësch ze schloen. Dofir ganz kloer eisen Appell, datt de Premier sech elo hei muss zu Wuert mellen. De Premier muss elo endlech Stellung bezéien a ganz kloer mat der Fauscht op den Dësch schloen. Voilà, da war dat bësche de Rouler Zahnpasser.
Jo, ass jo vläit net esou a mengen Habituden, mee vläit och nach e puer Iwwerleeunge vu menger Säit, déi awer genau déi selwecht wéi ech a mengem Haus fir deem hei. Ass et ganz normal, datt mer datt mer inhaltlech Diskussioune féieren, datt mer politesch Debatten hunn, lieft vun deenen Debatten, an datt mer och aner Meenungen hunn, ass, géing ech mol mengen, ganz normal. Mee dorëms geet et haut. Definitiv net. Haut geet et ëm d'Wahren, d'Preservéiere vun eisen Institutiounen. Mir debattéiere vill, a wäerten dat ganz sécher och nach déi nächst Méint iwwer maachen, iwwer de Rechtsstaat. De Rechtsstaat, deen och an EU-Länner an och an Länner, déi net esou wäit vun eis ewech sinn, mat Féiss getrëppelt gëtt. vun de politesche Parteien, vu Gruppéierungen an och vu politesche Responsabelen, d'Rechtsstaat awer deen de Fundament vun eiser Demokratie ass, de Fundament vun eisem friddlechen a geschützten Zesummeliewen, also eppes wat mer extrem mussen dorobber oppassen. A mir wëllen net, datt esou Situatiounen zu Lëtzebuerg geschéien, mir wëllen net, datt eise Rechtsstaat hei zu Lëtzebuerg mat Féiss getrëppelt gëtt. Mir erwaarden ons och vun der Regierung an och vun de Regierungsparteien, datt se fundamental Rechtsprinzipien an enger Demokratie, wéi d'Gewaltentrennung an d'Norme vun den, also d'Hierarchie vun den Normen, datt se déi respektéiert. Mir hu vun Ufank un an dësem Dossier gesot, datt nieft dem Facteur, datt een d'Aarmut net mat Repressioun bekämpft, mer hei e grave Problem vu Verstéiss géint de Rechtsstaat gesinn. Am Resumé, Et gëtt keng legal Basis fir e Verbuet vun der einfacher Heescherei, et dierf ee keng Strof ouni Gesetz virgesinn, et dierf ee keng Aschränkung vu fundamentale Fräiheeten, zu deenen d'Heescherei gehéiert, ouni Gesetz virgesinn an et kann een net e Reglement huelen an da soen, d'Police soll et anescht applizéieren, wéi dat, wat am Reglement drasteet. Kann een och net e Reglement huelen, wëssend, datt et dono net kann ëmgesat gi vun der Justice an dann dono der Justice d'Schold gi fir déi Inaktioun? Zënter e puer Deeg kënn elo nach dobäi, et steet een als Buergermeeschtesch net iwwert de Geriichter. Och eng Buergermeeschtesch huet sech un dat ze halen, wat d'Geriichter hei am Land tranchéiert hunn. Mee vrun allem huet mech schockéiert déi Ausso vun enger Politikerin vun enger demokratescher Partei, datt d'Institutiounen, an dorënner d'Justice, responsabel wiere wa rietsextrem Tendenzen zu Lëtzebuerg opkéimen. Mir fërdere rietsextrem Tendenzen, andeem mer déi Ängscht, déi vu rietsextreme Parteien an den ëffentlechen Diskurs gezerrt ginn, weider ufeieren an domat och den Discours vu rietsextreme Parteien normaliséieren. Net andeems d'Justice d'Gesetzer esou applizéiert, wéi se, ob gewollt oder ongewollt, hei an dësem Haus gestëmmt goufen. Mir fërderen d'Normaliséierung vu rietsextremen Tendenzen, andeem mer um Rechtsstaat seeën, en a Fro stellen, d'Meenungsfräiheet a Fro stelle vu Kënschtler, vun der Press, vun ONGen, an domat den Discours vu rietsextreme Parteien normaliséieren. Hei hu mer d'Situatioun, datt vun der Presidentin vun der Policegewerkschaft, där hire Virgänger, dat muss een awer och nach eng Kéier sech vläicht an d'Mémoire ruffen, esou eng Wichtegkeet an den Ae vun der csv hat, datt se dee mat op eng Lëscht geholl hunn, d'Mënscherechtskommissioun, de Procureur vu Lëtzebuerg, den Expert am Lëtzebuerger Verfassungsrecht an Unisprof, de Kardinol, divers aner Spezialisten, déi politesch net gefierft sinn, der Regierung soen, dat wat Dir do maacht, dat ass den Hondswee, et ass illegal, et ass net ëmsetzbar, et verstéisst géint fundamental Rechtsprinzipien. Mir fuerderen d'Regierung op, hir Positioun z'iwwerdenken an nees an den demokratesche Spillraum eranzekommen, andeem se dat dote réckgängeg mécht. Ech hunn nach virun kuerzem en Interview mam Historiker Timothy Snyder zu der Kausa Trump gelies. Hie seet do, Demokratie ass permanent a Gefo. Demokratie ass eng Zort Ausnamezoustand, se ass ons net vun Natur aus ginn. D'Institutioune sinn ni staark genuch, se kënnen nëmmen existéieren, well mer u se gleewen. Wa mir gleewen, datt d'Gesetz net fir den Trump gëllt, dann ass dat och esou. Rechtsstaatlechkeet fonctionnéiert net vu sech aus. Wa mir soen, datt dës Institutiounen ons beschütze wäerten, da behandele mer se wéi eng Zort extern Kraaft, déi se net sinn. Et gëtt keng Institutiounen, déi ons beschützen. Et gëtt nëmmen dat, wat mir alldeeglech maachen, fir ons Demokratie ze erhalen an ze schützen. An an deem Sënn froe mer, datt de Premier och als Ex-Justizminister agräift an ons Institutiounen, an domadder och ons Demokratie, schützt. Oder fir et a senger Sprooch ze soen, wat en als CEO vu Lëtzebuerg, dee vun externen, onofhängegen Auditeure gesot kritt, datt et grave Gouvernance-Problemer a senger Entreprise gëtt, datt en deenen nolauschtert. an zu deene responsabele Chefs de service, da seet, datt se dee Gouvernanceproblem musse schnellst méiglech behiewen, dat heescht, datt se net kënnen eppes gutheeschen, wat géinst ons Rechtsprinzippe verstéisst an net ëmsetzbar ass, an datt mer se och kloer, well dat ass wierklech eppes, wat extrem perturbant war elo déi lescht Deeg, virun eis Justizautoritéite stellt, net zouléisst, datt se an e schlecht Liicht gestallt ginn, datt Decisiounen a Fro gestallt gi vun de Geriichter, an dat am Sënn vun der Gewaltentrennung, déi mer jo awer alleguerte, géing ech emol hoffen, héich halen.
Gudde Moien. Ech ginn e bëssen méi op dat Operatiivt an. Dir hutt elo scho matkritt, datt d'Ëmsetzung schwéier bis guer net méiglech ass, mee et sinn awer leider Policebeamten a beamtinnen op Terrain, déi elo mussen déi Fantasien vu Gloden a Polfer Ëmsetzen. An ech hat do virgëschter jo och déi Chamberssëtzung ugefrot an leider gouf déi do an de Huis clos gesat, esoudatt et elo geheim ass. An ech, no der Presentatioun kann ech och verstoen, firwat dat geheim soll bleiwen, well ganz vill Bierger dobausse Bedenken hätten, wann hire Kommissariater musse Leit ofgezu ginn, well de Léon Gloden hei eng Symbolpolitik an der Stad wëll duerchsetzen. A mir denken do besonnesch och un déi Beamten, déi Beamten, déi eis och schonn am Virfeld kontaktéiert hunn an déi gesot hunn, Jo, wat maan ech dann elo, wann d'Mëscht trëfft, wann ech an deem Kommissariat haut op den Dingscht kommen an ech ginn do ofgezunn an ech muss am Staat Leit, déi einfach nëmme fir hir Liewensënnerhalt e puer Su sammelen, an ginn ech gezwongen, an d'Stad an den Dingscht ze goen, fir deenen dat dann ze verbidden? Well dat ass jo ee vun de kruziale Punkten, an deen huet sech och gëschter erausgeschielt, dass en souwuel déi Leit, déi sech guer näischt zu Schold komme gelooss hunn, déi einfach nëmme mat hirem Becher do sëtzen, oder wou Verdacht do wär, se géinge mam Becher do sëtzen, dass och déi gestéiert ginn an och déi hire Liewensënnerhalt net méi kënne selwer suergen. An dat ass e Problem, wou de Policecorps sécherlech och net wëll matdroen, e Policecorps, deen a priori emol a senger Gemeng, a sengem Bezierk wollt fir Sécherheet suergen, an Dir kennt alleguerten d'Meldungen an d'Zifferen, dass keng Iwwerkapazitéit a kengem Kommissariat ass, mee dëse Minister huet elo schonn no zwee Méint genuch Kapazitéit fonnt, an ech hat en dofir och e bëssen an enger gewëssener Ironie, Gieschter gratuléiert, datt heen an zwee Méint all d'Iwwerstonne vun de Beamten ofgeschaaft hätt, fir datt en elo scho kinnt a Policekommissariater Leit ofzéien, fir hei Leit nozelafen, wou mer eng Becher op enger Strooss sëtzen, wéi wa mer hei am Land keng aner Problemer hätten, wou eise Policecorps misst bewältegen. Dat ass ee grousse Problem an dat huet d'Gewerkschaft jo och gesot. Mir ralliéieren eis do wat d'Gewerkschaft u Bedenken huet fir déi Polizisten, déi elo gebraucht, vläicht deelweis mëssbraucht ginn vun der Regierung fir déi komesch Ideologie, an ech fäerte ganz, datt et ëmmer méi an eng riets Ideologie erofrutscht, wat do an de Reglementer ëmgesat ginn ass. ëmzesetzen. An dat ass e ganz bedenkleche Wee, wou dës Regierung ageschloe huet, fir haut deene Leit, déi scho keng Méiglechkeeten hunn, déi Schicksalsschléi haten, d'Beamten ofzezéien, fir deenen nozegoen. An do geet et scho laang net méi ëm déi organiséiert Heescherei, wéi se ëmmer schéin dobausse sech wëlle verkafen. Nee, well de Code pénal huet dat och virdrun hierginn. Nee, et geet hinnen drëm, dass se se hiert Stadbild verschéineren, dass se déi Leit aus den Aen an aus dem Gedächtnis verschwannen, dass den Aarmut neméi visibel ass. An dat ass e Wee, wou dëst Land net dierf aschloen. A mir wäerten do sécherlech och eng Kéier op de Punkt kommen, wou eng Policegewerkschaft, awer och e Policecorps wäert méi staark Nee soen a soen, Mir kënnen neméi hannert deem Minister stoen, Wann deen esou entscheeden hätt. Merci.
Jo, et ass scho zimlech aussergewéinlech, wat hei geschitt. Honnert Deeg Welpenschutz fir eng Regierung sinn nach net eriwwer a véier Oppositiounsparteie sëtze sech zesummen a lauden d'Alarmglacken op deem allerhéchsten Niveau, mat deenen D'Théim, wéi meng Virgänger och gesot hunn, et geet drëm, d'Demokratie ze schützen, et geet drëm, d'Demokratie weider ze erkämpfen, et geet drëm, eis Institutiounen ze schützen. Déi 100 Deeg Welpenschutz, esou wéi ech et ëmmer verstanen hunn, waren geduet, fir datt eng nei Regierung, déi en place ass, sech emol e Bild ka maache vun der Situatioun, sech ka kucken, sech Gedanke maachen, wéi an den Administratiounen déi Projeten, déi se wëllen no vir bréngen, kinnte realiséiert ginn. De Projet vun engem Bettelverbuet war a kengem Koalitiounsaccord, ech hunn en op jidde Fall net gesinn an ech hunn och net an de Wahlprogrammer kënnen entdecken. Dat ass awer genau dat, wat am Dag 25 no der Vereedegung vun der Regierung den Inneminister gemeet huet. Bon, elo kann ee soen, e Minister ka Feeler maachen. Dat ass duerchaus méiglech a legitim. Mee de Minister ass ganz séier drop opmierksam gemeet ginn, datt dat hei e ganz grave Feeler ass, well d'Rechtsprechung kloer ass. Et gi Geriichtsuerteeler a leschter Instanz, d'Riichter hunn tranchéiert, d'Mendicité simple ass zu Lëtzebuerg net verbueden, ass net am Code pénal an also gëtt et och keng gesetzlech Basis, fir e Reglement ze maachen. Dorops hin setzt de Minister, deen Deel vun der Exekutiv ass, sech awer ewech. Dat heescht, mir hunn eng, no 25 Deeg, am Fong eng institutionell Kris, déi vun Dag zu Dag méi schlëmm gëtt, wéi dee Minister an dës Regierung net alenkt, net gesäit, datt se am Fong e Feeler gemeet huet an Institutiounen géinteneen ausspillt. De Sujet, vun deem ëm deem et geet, dat ass d'Bekämpfung vun der, vu radikal aarmen, vu radikal prekäre Leit, déi net d'Méiglechkeeten an d'Moyenen hunn, sech ze wieren. Si sollen aus dem Stadbild verschwannen, aus groussen Deeler vum Stadbild. Se sollen invisibel gemeet ginn, onsichtbar gemeet ginn. Se sollen op eng bestëmmten Aart a Weis also verschwannen. Dat ass vun enger extremer Violenz. An och grad dowéinst huet déi national Mënscherechtskommissioun ganz séier en tranchanten Avis geschriwwen, datt dat op kee Fall geet. Dat heescht, déi Verbindung vu soziale Rechter, déi mat Féiss getrëppelt ginn, vun der Regierung, verbonne mat enger Attack op d'Rechtsstaatlechkeet, nämlech d'Ignoréiere vu Geriichtsurteeler, ass en Amalgamm, dee ganz, ganz geféierlech an enger Gesellschaft ass, dee mer gesinn a rietse Gesellschaften, dee mer gesinn an Ungarn, wéi e stattfënnt a wou mär elo hei als véier Oppositiounsparteien zesummekommen, well mer wierklech dat verbannen, Wa mer der Iwwerzeegung sinn, datt de Rechtsstaat an d'Demokratie net nëmmen eppes ass, wat als Wäert u sech ze schützen ass, mee et ass ze schützen, well d'Demokratie an de Rechtsstaat och d'Leit schützt. Dës däerf net mat Féiss getrëppelt ginn. Dës Regierung däerf net do weider fueren, wou se kuerz virun den Neiwahlen 2013 opgehalen huet, nämlech mat enger institutioneller Kris. Si muss dorauser léieren an déi leschten 10 Joer däerfen net einfach just eng Klammer gewiescht sinn an der Geschicht, mee mer musse weider fuere fir déi Prinzipien, déi eis Gesellschaft ausmaachen, héich ze halen an ze verteidegen. Merci.